Фылдӕр хатт кӕд зонгӕ нӕ вӕййынц, уӕддӕр сын сӕ цардвӕндаг ӕнӕзонгӕ нӕ вӕййы. Фӕлӕ сӕйрагдӕр уый нӕу. Сӕйрагдӕр у, адӕмы зӕрдӕты рӕсугъд фӕд кӕй ныууагътой, аргъ сын кӕй кӕнынц, уый. Цӕмӕн афтӕ рауайы? Фыдӕлты фарн у, адӕймагӕн йӕхи фӕзминаг хъуыддӕгтӕ ӕмӕ цӕстуарзондзинад. Уый, ӕвӕццӕгӕн, иудзырдӕй зын зӕгъӕн у. Куыд мӕм кӕсы, афтӕмӕй нӕ абоны уазӕджы дӕр адӕмӕн зонгӕ ӕмӕ уарзон адӕймагыл банымайӕн ис. Уӕвгӕ, Зӕнджиаты Чермены республикӕйы чи нӕ зоны, ахӕм стӕм ис. Абон та у мӕ уазӕг. Ӕрбацыди Чермен, баздырдӕм рагӕй куы нхъӕлмӕ кӕсын, мидӕмӕ нӕм рахиз, дӕ изӕр хорз. Ӕрбад дӕ хорзӕхӕй, Хорзӕх. дуар дӕр ахгӕдтам. Куыд бахӕццӕ дӕ? Стыр бузныг, цауӕн табу. Ӕнцонтӕй ныссардтай? Ахӕм рӕсугъд бынат уынимӕ нӕ ссаргӕ нӕ фыццаг фыццаг къахдзӕфӕй дӕр барӕн. Уӕвгӕ телеуынынады Цас кусыс, вӕццӕгӕн арӕх уазӕг вӕййыс, фӕлӕ махмӕ нырма тынг арӕх не рбауайыс. Ӕви рӕдийын? Хо хонӕг мӕм нал вӕййы мӕ ӕвӕццӕгӕн ӕй тыххӕй нӕ вӕййын афтӕ. Мӕнӕ дӕ мах фӕдзырдтам, уымӕн ӕмӕ мӕм цымыдисаг кӕсы дӕ цардвӕндаг дӕр, дӕхӕдӕг дӕр, стӕй уал азы Уал азы хицаудзинады органты куыд бакусӕн ис ӕмӕ адӕймаджы цӕсгом ма фесафын, уый дӕр мӕм цымыдисаг кӕсы. Ӕмӕ адыл абон ӕппӕт уыдӕттыл ӕвӕццӕгӕн ныхас кӕндзыстӕм. Жанна, Ермыды цы ныхас загътай, уый мын рагӕй ничи дзырдта, стӕй ӕвӕццӕгӕн мӕ уыйбӕрц фӕкус, мӕ дӕ цӕсгом ма ма фесаф, ма ма счъизи кӕ, уый. Алы лӕгӕн дӕр, ӕвӕццӕгӕн, уыдзӕни мӕнӕ Хуыцауы лӕвӕрды хуызӕн. Омӕ хуыздӕр хӕрзиуӕг ничи ратдзӕни. Цӕмӕдӕр цӕрӕнбонты афтӕ хъуыды кӕнын, адӕймаг йӕ цард хъуамӕ афтӕ фӕцӕра, райсомӕн йӕ цотӕн айдзӕф куы ничи бакӕна. Мӕ райсомы бон нын нӕ нӕ ном, нӕ кӕстӕртӕ хӕсдзысты, цас мулк сын ныууагътай, уымӕй нӕ афӕлыд сын цы ном ныууагъта адӕмы хсӕнӕй. Ды дӕхӕдӕг ӕрцыдтӕ уыцы зондмӕ ӕви дын ӕй дӕ хистӕртӕ амыдтой?
Цард алкӕмӕн дӕр, ӕвӕццӕгӕн, йӕ царды къӕпхӕнтӕ алыхуызон вӕййынц. Ӕз кусын куы райдыдтон, уӕд ӕрыгон лӕппуйӕ уыцы рӕстӕг райкомы фыццаг секретарь уый бӕрзонд бынат уыди. Уый Ӕрдоны, нӕ?
Ӕрдоны, о. Мӕ искуыдӕм куы бацыдтӕн, нӕ уӕд мӕм адӕм йӕ цӕстӕй нӕ кастысты, мӕнӕ цы бынат кусын, фӕлӕ мӕхи куы бацамыдтон, уӕд иумӕ бафарстой, кӕй лӕппу дӕ, зӕгъгӕ, нӕ? Мӕ ус ын загътон, мӕ фыдыном, мӕ фыдыфыды ном, уӕд иу ам ӕндӕр цӕстӕй кастысты. Уый тыххӕй мӕ дис кодта, о, уый дам, дӕ фыды дӕр дам ныххорзыдтам, дӕ фыдыфыды дӕр. Ӕмӕ йод бамбӕрстон, уыдон мын ныууагътой хорз ном. Ӕвӕццӕгӕн, уыцы рӕстӕг ӕз дӕр уыцы хъуыдымӕ ӕрцыдтӕн цӕрын хъӕуы афтӕ, цӕмӕй дӕм райсом знады цӕстӕй ма чи ракӕса, студен дӕ цотӕн райсом мӕнӕ мӕнӕн куыд дзырдтой, уӕд ӕвӕццӕгӕн мӕ уӕд адӕймаг раст царди уӕд. Черменер, дӕ фыды ӕмӕ дӕ фыдыфыды кой куы скодтай, уӕд дӕ хъӕлӕстӕр гыццыл ферхӕцыд, дӕ цӕстӕ дӕр доны разылдысты ӕмӕ йе рдӕр ӕрттивынц. Афтӕ тынг сӕ мысыс? Ӕви цӕмӕн афтӕ уай? Ахӕм ӕнкъарӕнтӕ дӕм цӕмӕн гуырын кӕнынц?
Мысгӕ дӕр сӕ куыннӕ кӕнын, фӕлӕ адӕймаг йӕ ныййарджытӕй фылдӕр никӕй уарзы, ӕвӕццӕгӕн, ӕз афтӕ ӕмбарын. Ӕмӕ ӕрыгонӕй куы баззайай нӕ хистӕртӕй, уӕд уый фӕстӕ уыдоныл хъуыды кӕнын зын вӕййы. Мамлер, мӕ зӕрдӕ сымгӕ кодтай дӕ фарстаты, ӕмӕ ӕндӕр ӕндӕр истыл аныхас кӕнӕм. Афтӕ раст зӕгъын. Ӕрмӕстдӕр ма иунӕг фарста. Ер, дӕ мад дӕ фыды куы рхъуыды кӕныс, уӕд, ӕвӕццӕгӕн, сӕ ныхӕстӕй арӕхдӕр цавӕрдӕртӕ зӕрдыл лӕууынц. Куыд нысан, куыд фӕдзӕхст. Ер, сӕ цавӕр ныхас никуы ферох кӕндзынӕ. Мӕ мадмӕ кӕддӕр афтӕ загъта, мӕнӕ, дам, дӕ ахуырӕй гыццыл фӕкъуылымпы дӕ, ӕмӕ, дам, ӕз афтӕ ӕнхъӕлыдтӕн, скъола хорз фӕуыдзынӕ, зӕгъгӕ. Мӕ, дам, дӕхи тыххӕй, дам, дӕ кӕд нӕ фӕндыд, уӕддӕр, дам, мӕ сӕрыл ахъуыды кӕн. Мӕн дам фӕнды, цӕмӕй скъола хорз фӕуӕзӕг. Ӕмӕ уыцы ныхӕстӕ ӕз абон дӕр ма хъуыды кӕнын и тыххӕй ӕмӕ адӕймаг йӕ царды хъуамӕ фыццаджыдӕр йӕ къахдзӕф абара йӕ хистӕрты зӕрдӕмӕ куыд фӕцӕудзӕн, уымӕ гӕсгӕ. Ӕмӕ уый куы хъуыды кӕна кӕстӕр, уӕд мӕнмӕ гӕсгӕ рӕдигӕ дӕр никуы фӕкӕндзӕн йӕ царды мидӕг. Мӕн афтӕ кӕсы, цӕмӕй нӕ кӕстӕртӕн куы фӕзӕгъӕм хорздзинадыл, сын хъуамӕ дзурӕм фыццаджыдӕр ахӕм арфӕ. Дӕ хӕдзары бинонтыл хъуыды кӕ, дӕ ныййарджыты сӕр хъахъхъӕ мӕ сӕ ма фӕхудинаг кӕ. Иосы ныхас, Иосы хъуыды чи бамбара, кӕстӕртӕй никуы фӕрӕдийдзӕн, изӕ афтӕ хъуыды кӕнын. Мӕ мады ныхӕсты раджы скъола фӕдӕн иттӕг хор. Уый раджы мӕхи тыххӕй нӕ уый раджы уыди уый.
Адӕймаг йӕ ныййарджытӕ йӕ фарсмӕ куы нал вӕййынц, уӕд, ӕвӕццӕгӕн, йӕ цотӕн уӕлдай буц митӕ фӕкӕны. Дӕуӕн ӕртӕ сты. Ӕмӕ сӕ буц дарыс? Ӕви цӕмӕй алцыдӕр уа йӕ бынаты?
Иу йӕ дын радзурон. Ӕрдомӕн уыди иу сыхаг, тынг хорз адӕймаг, Хъуылатӕй кӕдзыг рухсаг уыд. Ӕнӕ ӕмӕ уыди хуымӕтӕг лӕг, фӕлӕ йӕ хӕдзар, мӕ бинонтӕ кӕдфӕндыдӕр уыдысты мӕнӕ фӕзминаг. Уый афтӕ дзырдта. Чермен сывӕллонӕн, дам, мын афтӕ кӕнын нӕ хъӕуы. Йӕ мӕнӕ йӕ бар афтӕ, фӕлӕ дам лӕгъз кӕнын йӕ хъуын хъуыны размӕ, цӕмӕй дам ӕй ӕвзӕр ахуыр ма скӕнай тыххӕй. Ӕз афтӕ хъуыды кӕнын, тынг зондджын ныхас уыди. Ермолин Казбек кӕй загъта, уый тыххӕй мӕ сывӕллонӕн бытъу-бытъу кӕнӕ ӕвзӕр ахуырӕй кӕнӕ кусынӕй куы нӕ ахуыр, уӕд дзы мӕмӕ гӕсгӕ ницы рауайдзӕни. Ӕфхӕрын дӕр ӕй нӕ хъӕуы, фӕлӕ йӕ ӕгӕр ӕппӕлын дӕр нӕ хъӕуы ницӕмӕн. Мӕнмӕ афтӕ кӕсы, мӕ цот мӕмӕ гӕсгӕ хъал ахуыр не сдзыстут,

Мадаммӕ цӕст уарзы. Цавӕр бинонтимӕ уӕ бахӕстӕг кӕнын фӕнды, афтӕ куыд рауайа? Ӕмӕ иугӕр бинонты кой скодтон, уӕд та мӕм цымыдисаг фӕкасти. Уӕддӕр ирон адӕм кӕддӕриддӕр сӕ цотӕн хъуыддаггӕнгӕйӕ мыггагмӕ кастысты. Уӕвгӕ иннӕ хъуыддӕгты дӕр. Искуыдӕм цӕугӕйӕ, искӕмӕн аргъ кӕнгӕйӕ, фӕстӕмӕ фӕкӕсгӕйӕ, размӕ, фидӕнмӕ бӕллицтӕ ӕвӕргӕ, кастысты мыггагмӕ, мыггаджы ном хъуыдыгӕнгӕйӕ кӕимӕ бахӕстӕг кӕндзынӕ, кӕдӕм цӕудзынӕ ӕмӕ афтӕ дарддӕр. Мыггаджы фарн дӕуӕн цы у? уымӕн ӕмӕ ды дӕ мыггаг уарзыс уый зонын сӕрыстыр дзы дӕ кадджын мыггаг у ӕмӕ ӕвӕццӕгӕн дӕумӕ уый уӕлдай ӕнкъарӕнтӕ гуырын кӕны
ирон лӕджы куы бафӕрсын сынӕджы чи дӕ зӕгъгӕ уӕд йӕхи куыд бацамоны нӕ йӕ бирӕтӕ рох кӕн райдтой ӕмӕ ӕмбӕлгӕ та кӕны афтӕ ерман куы бафӕрсой хъуамӕ Ӕмӕ ӕз кӕдфӕнды дӕр афтӕ мӕхи фӕамон. Ӕз дӕн Зӕнджиаты Махары фырт Чермен. Афтӕ цӕмӕ фӕзӕнц? Уый тыххӕй мӕ фыццаг адӕймаг зӕгъа йӕ мыггаг, йӕ фыды номы фӕстӕ йӕхи бацамон. Уый тыххӕй мӕ мыггаг у сеппӕтӕй уӕлдӕр ӕвӕрд. Фыды ном хъуамӕ нӕлгоймаг, нӕ сылгоймаг дӕр хъуамӕ хӕсса царды нӕ чыт сӕрыстырӕй. Уый фӕстӕ та дӕхӕдӕг, дӕхи, дӕхӕдӕг цы дӕ, уый дын адон адӕм райсомы аргъ скӕндзысты мӕ дын уыдон дын зӕгъдзысты, цы дӕ царды дӕ стыр ауади, дӕхӕдӕг дӕхицӕн аргъ куы кӕнай, уый раст нӕу ноджы. Йер, кӕй загътон ноджы, ды цӕрӕнбонты сӕрыстырдӕр. Мӕ мыггагӕй. Ну, архайын дӕр мӕ фӕнды, цӕмӕй мӕ мыггагӕн гыццыл кад скӕнон. Мӕ мыггаджы исты мын кӕд мӕ хистӕртӕ бабар кӕнынц, хорздзинад саразын мӕ, уӕд мӕхи никуы бамбӕхстон. Фӕфӕнды мӕ фылдӕр цыдӕртӕ скӕнын. Ис нӕм раппӕлинаг мӕз, искуы хатт афтӕ дӕр срӕдийын. Чидӕр бацӕуы мӕ фӕзӕгъы, мӕнӕ ма нын уый скӕнут. Стайм фазонер ды кӕй домыс, уый нӕхи мыггаджы дӕр уыди, фӕлӕ мах скодтам нӕхи мыггаджы номӕй. Мах сывӕрдтам Зӕнджиаты Бабуйӕн цырты хуызӕн, значит, уӕлӕ аргъуаны Алагиры, значит, мах сывӕрдтам, значит, номыджы фӕйнӕг Дигорайы скъолайы Николайӕн, Валодяйӕн Зӕнджиаты мах сывӕрдтам скъола цы скъола хӕссы йӕ ном, суыд цы уынг хӕссы йӕ ном, уыцы уыцы бынӕттыл сӕвӕрдта нӕ мыггаджы ном, нӕ мемориалон фӕйнӕджытӕ. Мемориалон фӕйнӕджытӕ. Хорздзинӕдтӕ нӕ фӕфӕнды кӕнын ӕмӕ уымӕй дӕр сӕрыстыр вӕййӕм йӕ хӕт. Суыд адӕймагӕн ӕхсызгон нӕ вӕййы, мыггаджы хорз лӕгтӕ кӕнӕ сылгоймӕгтӕ куы вӕййы, мыггагӕн уыдон кӕнынц ӕгъдау. Мыггаг уӕлдӕр исынц. Ирыстоны ис тынг фидар мыггӕгтӕ, фӕзминаг чи сты. Мӕ ӕвӕццӕгӕн мӕ бирӕтӕн кӕсын хъӕуы, цӕмӕй ма алкӕй мыггаг дӕр ахӕм номдзыд, номдзыд лӕгтӕ уа, зӕгъгӕ. Ис гыццыл чысыл мыггаг, фӕлӕ сӕм ахӕм лӕгтӕ разыны, инӕлӕрттӕ, профессортӕ, ах, производствӕ чи бакуыста, стыр лӕгтӕ чи синадин. ӕмӕ сӕм кӕстӕртӕ тырнгӕ фӕкӕнынц, уыдоны хуызон сӕ фӕнды царды дӕр ахӕм къахдзӕфтӕ кӕны. Уый раст у, мӕнмӕ гӕсгӕ, тынг раст. Нӕ фыдӕлтӕ раст адӕм уыдысты. Мыггагмӕ кастысты. Мыггагмӕ кастысты нӕмӕнгӕйнаджы. Ӕмӕ дӕм гыццыл ахӕм иннӕрдӕм фарста радтон. Дӕ цот хъуыддаг кӕнынмӕ куы хъавой, уӕд кӕимӕ бахӕстӕг кӕнынмӕ хъавынц, уыцы мыггагмӕ кӕсдзынӕ?
Ӕвӕццӕгӕн ӕмӕ сӕ амод куы ссарой, фыццаджыдӕр сӕхи бар сты, нӕ уыдонӕй хъамыл сӕгъдӕг зӕгъой, фӕлӕ фӕндгӕ мӕ куыннӕ кӕндзӕни, цӕмӕй нымад мыггагӕй уа, къаба зыной, значит, бинонтӕм дӕр кӕсын хъӕуы, цы цавӕр бинон фӕлӕ Хуыцау цы радта, уый уыдзӕни. Ныр гыццыл рӕстӕг аивта, не? Рӕстӕг аивта, мӕ мӕнӕ ды кӕй загътай, уыцы хъуыды, мӕ цӕмӕдӕр афтӕ кӕсы. Раздӕр-иу, ну, ахӕм ныхас динаж банымыгътой, зӕгъгӕ, нӕ? Мӕ Иосы бинонтӕ цӕмӕдӕр уыдысты фидардӕрст, уӕд-иу хуыздӕр фӕцардысты. Куы-иу сӕ куы сӕ ссардтой. Ӕртӕккӕ нӕ фӕсивӕд цӕмӕдӕр фӕтагъд кӕнынц, значит, кӕрӕдзи чысыл рӕстӕг фӕзонынц мӕ бинонтӕ саразынц мӕ та бинонтӕ фехӕлынц цӕмӕдӕр. Ахуыр кӕнын нырма сӕ хъӕуы. Бинонты хистӕртимӕ куы цӕрай, дӕхӕдӕг бинонты хицау куы нӕ куай кӕнӕ хицӕн бинонтӕй, уӕддӕр дӕхи куыд дарын хъӕуы, уый дӕр сын амонын хъӕуы.
Стӕй иучидӕр уӕвгӕ аргъ фӕзӕгъынц уыцы ныхас, сывӕллоны бинонты цардмӕ хъӕуы цӕттӕ кӕнын ӕмӕ ахуыр кӕнын куыд лӕппуйы, афтӕ чызджы дӕр. Тынг раст ныхас у.
Чермен иугӕр гыццыл раздӕр фӕскомцӕдисы кой скодтам ӕмӕ райкомы кой, уӕд ды дӕ фӕллойадон фӕндаг райдыдтай фӕскомцӕдисӕй. Фӕкуыстай Рыдоны райкомы, стӕй дӕ равзӕрстой Уӕрӕсейы фӕскомцӕдисонты центрон комитеты секретариатмӕ нӕ куыд рауад афтӕ ӕмӕ хуымӕтӕг ӕрыгон лӕппу ӕрыдойнаг ӕмӕ сси центрон комитеты уӕнг тырныдтай уымӕ ӕз нӕ уымӕн нӕ никуы никуы тырныдтон мӕ уыдӕй мӕ сӕрхъуыды дӕр никуы уыди Уыцы рӕстӕг цард уыди растдӕр ӕнӕбоныл. Уӕд ӕз куыстон ахӕм адӕмимӕ, мӕ мӕнӕй лӕг чи сарӕзта, уыдон. Ӕз сӕ абонондӕр бузныг дӕн. Царды мыл уыдон цӕуыл сахуыр кодтой, ныр дӕр ма Иосы хӕзнатыл хӕцы. Мӕ алы ран дӕр-иу уыди, ӕвӕццӕгӕн, ма амонд уыди мӕ-иу кӕм куыстон, уым разынди ахӕм зондджын адӕм. Мӕ кастысты, ма кӕд... Йӕхи хуыздӕр чи вдисы? Йӕхи хуыздӕр чи вдисы. Ӕвӕццӕгӕн, суинаг лӕппу мын ӕнхъӕлыдысты, мӕ мӕ ӕвӕццӕгӕн уый тыххӕй фӕхӕцыдысты, кӕнӕ мӕ размӕ уыдон тардтой. Значит, уӕд, уыцы рӕс... уӕд ахӕм рӕстӕг уыди. Адӕймаг йӕхи хъаруйӕ архайдта, цы у уый равдыста, фӕлӕ йын ӕргътӕ кодтой йӕхицӕй зондджындӕр мӕ хистӕр чи уыди, уыцы адӕм. Ӕмӕ мады уд афӕрсон, уӕды рӕстӕджы фылдӕр цавӕр миниуджытӕн аргъ кодтой? Нӕ, фыццаджыдӕр кастысты адӕмӕн йӕ уды хатмӕ. Зондӕй иуылдӕр иухуызон сты. Кусын дӕр уыдо се ппӕты дӕр фӕндыд иннӕн. Ӕмӕ Куыстмӕ цы цӕстӕй кӕсы? Адӕмимӕ куыд цӕры? Йӕ паддзахадмӕ йӕ зӕрдӕ куыд цы зӕрдӕ дары, йӕ адӕмы куыд уарзы ӕнӕ цавӕр бинон, уыдонмӕ дӕр-иу кастысты. Ӕвӕццӕгӕн, уыцы миниуджытӕ-иу мӕ бабӕтгӕ-иу сарӕзтой лӕгӕй бӕзджы. Ацы лӕг уыцы куыстмӕ ӕви нӕ бӕзджы. Фыццаджыдӕр йӕ сӕры зондахаст, йӕ кусынӕн йӕ фӕрӕзтӕ кусын зоны, уарзы кусын. Вӕййы афтӕ нӕзымы мӕнӕ йӕ мын бабар кодтой, мӕн ардыгӕй ардӕмӕй кӕнын нӕ чызг. Дарддӕр мӕ ницы хъӕуы, фӕлӕ ма дзы уымӕй уӕлдай ис акусӕн, нӕ мӕ хъуыддаг хуыздӕр уыдзӕни, стодӕй ис кӕнӕн, уый тыххӕй мӕ мын йой бабар кодтой. Иннӕ та кусы афтӕ зӕрдиагдӕр скӕнон, тыххӕй адӕмӕн цыдӕр пайда ӕрхӕсдзӕн, кӕнӕ дзы цыдӕр хорз хъуыддаг разындзӕн, зӕгъгӕ, срӕздзӕни. Цӕмӕ гӕсгӕ дӕ фарстон, ӕвӕццӕгӕн бамбӕрстай? Уӕд ахӕм миниуджытӕн аргъ кодтой ӕмӕ хуыздӕрты размӕ тардтой, ӕххуыс сын кодтой. Ныртӕккӕ та размӕ чи рацӕуы ӕмӕ ну ахӕм ныхас баззад, размӕ йӕ тӕрын, зӕгъгӕ, нӕ размӕ йӕ кӕнынц, уыдон та цавӕр миниуджытыл хӕсдзысты? Ныры дуджы. Аивтой? Афӕстаг рӕстӕг гӕрарӕх фӕдзурын уыцы хъӕндзинӕдты тыххӕй мӕ бирӕ зӕрдӕмӕ нал сӕст, уыд мӕм хӕрам дӕр кӕнынц, фӕлӕ куы нӕ сӕ дзурӕм, нӕ уӕд фылдӕр рӕдийдзыстӕм. Мӕнӕ ма афтӕ цард ма кӕсут, нӕ джыты. Сывӕллон цалынмӕ скъола фӕуа, институт фӕуа, цы йӕ профессийыл акуса, нӕ джы, уӕдмӕ йын ӕцӕгӕн мӕ бынаты ӕвӕрӕн. Директорӕй никуы ӕвӕрдтой, нӕ джы, ахӕм лӕджы мӕнӕ институт фӕци ме. Чи нӕ бакуыста. Чи нӕма бакуыста, йӕ куыст чи нӕма базыд. Ныр та ахӕм рӕстӕг разынди, ӕрлӕууыди мӕ Адӕймаг кусын нӕ зоны, нырма царды къахдзӕфтӕ нӕма кодта. Мӕ сывӕрынц бӕрнон бынаты. Мӕ куыст дӕр нӕма зоны, мӕ зондджын лӕг афтӕ фӕкӕны. Кӕд куыст нӕ зонын, уӕд мын чидӕр хъуамӕ баххуыс кӕна. мӕ зӕронд кусджыты рымбырд кӕны мӕ сын фӕкӕсут мӕм, зӕгъгӕ. Семӕ уынаффӕ. О, уынаффӕ кӕны мӕ сӕ бафӕрсы, зондджындӕр чи у дӕ? Нӕ, афтӕ дӕр нал кӕнӕм. Чи рбацӕуыд, уон зӕронд кусты антыры мӕр бакӕнай хи хуызӕн, куыст чи нӕ зон. Ахӕм бынат стод, уыцы бӕрнон бынатмӕ чи рбацӕуа, уымӕн райсом хорздзинад цы скӕндзӕн, уый ма ахъуыды кӕнӕм иумӕйагӕй. Абон бирӕтӕ афтӕ кусынц, мӕнӕ хицауады зӕрдӕмӕ фӕцӕуон, дарддӕр мӕ мӕт дӕр нӕй нӕджыт. Цы кусы нӕджыт, уый йӕм нымад дӕр нӕу, фӕнде сӕм афтиддӕр мӕнӕ хицау зӕрдӕмӕ фӕцӕуон, зӕгъгӕ. Иннӕ куыстӕй ферох вӕййы. Йӕ бӕллӕх у абон бирӕ хицау бынӕтты чи кусынӕн, уыдонмӕ цӕмӕдӕр мӕм афтӕ фӕкӕсы, адӕм сӕм цӕмӕ нымад дӕр никуыцӕй ставд. Мӕнӕ йын бабар кодтой, нӕ мӕ мӕ мӕхи равдыстон, гӕххӕттыл хорз фыссӕгтӕй, проценттӕ скодтон, йойадыл фӕцинаджыд. Бирӕ адӕмти, бирӕтӕ адӕмимӕ сӕ бон дзурын дӕр нӕу. Адӕм ӕрбацӕуынц хицауадмӕ сӕ

Кусын райдыдтой ахӕмтӕ: кӕйдӕр зонгӕ, кӕйдӕр фырт, кӕйдӕр чызг. Хорз у, зондджын куы уай, кусын сӕ куы фӕнда, кӕйдӕр фырт уымӕн кӕсын ницӕмӕн хъӕуы. Фӕлӕ афтидой тыххӕй бынаты ӕвӕрын, ӕвӕццӕгӕн, ӕмӕ раст нӕу. Мӕ ӕрдӕбон дӕхӕдӕг нӕ загътай, ахӕм фӕзынд, арӕх ӕй-арӕхдӕр ӕмбӕлы. Нӕ хиуӕтты, нӕ зонгӕты, стӕй мӕм макӕй зӕрдӕмыл фӕхудӕд, фӕлӕ йӕ дзып дзагдӕр кӕмӕн у, уыдон. Арӕх ӕмбӕлынц? Ахӕмтӕ фылдӕр кӕнын райдыдтой, хъыгагӕн. Иу, иу ӕвзӕр хабар ма нӕм цы и, зоныс? Бирӕ хицауадӕн сӕ зӕрдӕмӕ нӕ цӕуы, сӕ хъӕндзинӕдтӕ сын куы фӕдзурынц, уый. Ӕмӕ бирӕты семӕ чи кусы, уыдон уынынц ӕй рӕдыйынц, хицау рӕдыйы, мӕнӕ нал дзурынц. Ацы ацы хъуыддаг афтӕ кӕнӕн нӕй, уый тыххӕй мӕ уый рӕдыддзинад уымӕй сраст кӕнӕм. Нӕ йӕ мӕндынц дзурын, уый тыххӕй мӕ Сӕ бынатӕй фӕхъавдзысты. сӕ бынатӕй фӕхъавзӕм, фӕхӕрам ӕм уыдзӕни ӕмӕ нал уӕндын дзурын. Раздӕр та уыди рбадтыстӕм, спордзы уыди, нӕджы кӕрӕдзийын уын фӕхылыстӕм, фӕлӕ рахастам раст уынаффӕ. Уый тыххӕй мӕ цалдӕр лӕджы иу хъуыддаг, бирӕ адӕмы сӕ хъуыдытӕ куы зӕгъой, уӕд уымӕй райгуыры ноджы раст уынаффӕ. Мӕ уыцы уынаффӕты царды чи кодта, уыдон-иу нымад адӕм уыдысты. Абон та мӕнӕ ӕндӕрхуызон сӕхи дарынц, хъыгагӕн.
Черменды бирӕ сты фӕкуыстӕй паддзахадонмӕ муниципалон структурӕты, уымӕй уӕлдай ма дзӕвгар рӕстӕг акуыстай республикӕйы паддзахадон комитеты исбонӕн, хъалонтӕн ӕмӕ ӕхцайы ӕхца чи мбырд кодта, уыцы комитеты сӕрдарӕй. Ома, зӕгъӕн ис ӕмӕ дӕ къухты бирӕ ӕхца ацыди, бирӕ ӕхца федтай. Куыстмӕ гӕсгӕ. Гӕххӕттыл сӕ федтон. Гӕххӕттыл, о. Фӕлӕ йӕ программӕйы райдиан куыд загътон, афтӕмӕй уӕддӕр дӕ къухтӕ ӕмӕ дӕ цӕсгом нӕ фӕчъизи кодтай. Куыд дӕм кӕсы, адӕм, адӕмы зондахаст аивта бӕрнон кусджыты Ӕхца адӕймаджы халы ӕмӕ ӕнцон у ӕви нӕ, хи бауромын, цӕмӕй дзы ма фӕхъӕстӕ уай.
Жанна, иу ныхас дын зӕгъон афтӕ. Бирӕ адӕм афтӕ хъуыды кӕны, мӕнӕ бынаты цы лӕг и, нӕ, Уымӕн ын ӕвналгӕ нӕй мӕнӕ здӕр фӕрӕзтӕм, йӕхирдӕм фӕкӕна. Цӕмӕдӕр сӕ нал уырны, ис ахӕм адӕмтӕ. Ӕз бирӕтимӕ фӕкуыстон ноджыд. Мӕ паддзахады хцатӕм никуы бавнӕлдтой ноджыд. Фӕкуыстой цӕрӕнбонты мӕнӕ куыд ӕмбӕлы сӕ кусӕгӕн ноджыд. Йӕ мыздыл куыста йӕ цӕсгом нӕ фӕчъизи куы, ахӕм адӕмтӕ дӕр бирӕ. Фӕлӕ, хъыгагӕн, автосинӕджимӕ бынаты кусут, ӕнӕмӕнгӕй давӕг дӕ кӕнӕ мӕнӕ гыццыл рӕстӕг сфӕсты сисынмӕ дӕр нал бӕрздзынӕ. Мӕнӕн мӕ бон у зӕгъын афтӕ, ӕз бирӕ хорз адӕмимӕ фӕкуыстон. Абон дӕр сын бузныг дӕн, Уой туххӕй мӕ паддзахадыл бакуыстой зӕрдиагӕй. Сӕхи нӕ фӕчъизи кодтой, никуы бавнӕлдтой нӕ паддзахады рӕбынмӕ, паддзахады хсад. Ахӕм, о, ахӕм адӕмтӕ бирӕ. Майодонӕн хъуамӕ бузныгдӕр дзурӕм, что цӕмӕ рох кӕнӕм, значит, уыдон цӕмӕдӕр рохатмӕ тӕрсгӕ кодтой ӕви сӕ зонд афтӕ уыди? Сӕ зонд афтӕ уыди.
Уыдон афтӕ сахуыр сты, мӕнӕ ма советские власты рӕстӕг чи куыста, уыдонӕй зыдтой афтӕ, Давӕн нӕй паддзахадӕй, уый уыцы хца сты мӕнӕ адӕмы хца, паддзахады хца сты, ӕмӕ сӕ кӕмӕн ӕмбӕлынт, уырдӕм хъуамӕ бахӕццӕ уойнаджы. Ӕз ӕй зӕххӕм рӕстӕг рыййӕфтон нӕ ӕмӕ паддзахадмӕ хца нал уыди, нӕ бон мызд бафидын нӕ уыди, мӕнӕ куы фехӕлдыстӕм, пенситӕ нӕ бон фидын нӕ уыди, нӕ Афтӕ уыди, ахӕм рӕстӕг уыди нӕ, ӕмӕ къуыри фӕстӕ ссад цӕмӕй балхӕнӕм, ё схца дӕр иунӕм нӕ уыди. Мӕ хъуыды кодтам, райсом дуканиты дзул куыд уӕй кӕндзыстӕм, зӕгъгӕ. Ахӕм уавӕрты дӕр цардыстӕм. Мӕнӕ уыдон рох кӕн цӕмӕдӕр райдыдтой нӕ. Паддзахадыл чи кусы ноджыд, уыдон се ппӕтӕн уыцы уавӕртӕ нӕй давыны уавӕртӕ. Мӕ сӕ се ппӕты иухуызон ма хонӕд. Сӕн удӕс проценты сты уыдон хорз адӕм. Мӕ сын хъуамӕ паддзахад бузныг дзура, афтӕ зӕрдиагӕй мӕ раст кӕй кусут паддзахадыл. Йой. Мах та сын мыст дӕр нӕ фидӕм ноджы, куыд ӕмбӕл афтӕ, сӕ, цӕмӕй сӕ, би, сӕ бинонты хӕссын сӕ бона. Ой, ныртӕккӕ? Ныртӕккӕ йӕр Ӕмӕ уӕд дӕумӕ экономикӕмӕ куы ацӕуӕм, нӕ зӕгъдзысты, ӕмӕ инфляци куыд уый зонӕм, ӕргътӕ куыд рӕзынц, уый. Мӕ мӕйӕ бар у мызд куыд рӕзой дӕр. Хуымӕтӕг кустӕн Ӕмӕ уӕд дӕумӕ гӕсгӕ ныртӕккӕ иуылдӕр бынаты сбадынмӕ цӕмӕ тырнынц? Алкӕй дӕр хицау уӕвын цӕмӕн сфӕндыд? Нӕ, уый тыххӕй мӕ.
Зын у, хца дзы нӕ фидынц, лӕг сын мӕгуыр тӕригъӕд кӕнын дӕр райдайы.
Ды мӕм ӕргом фарстатӕ дӕттыс, мӕн ын цӕстдӕр ӕргомӕй дзурдзынӕн. Бирӕтӕм афтӕ кӕсы, бынат куы бацахса, уӕд йӕхи хабӕртты хуыздӕр кӕндзӕни. Мӕ фыццаджыдӕр, раздӕр-иу уыди афтӕ, бынаты цы лӕг куыста, уый-иу паддзахадыл ма адӕмыл хъуыды кодта, уый фӕстӕ та йӕхиуыл. Ныр та иннӕрдӕм ӕрзылдысты. Фыццаджыдӕр хъуыды кӕны йӕхиуыл, йӕхи хабӕрттӕ, иннӕ хабӕрттӕ та уый фӕстӕ фӕлӕудзысты, зӕгъгӕ. Ӕмӕ фылдӕр, сӕ фылдӕр тырны Иосы бынӕттӕм, мӕнмӕ гӕсгӕ афтиддӕр уый тыххӕй. Чермен, ӕмӕ дӕм куыд кӕсы, корруптимӕ тох кӕнӕн ис? Йӕ зӕргӕ мӕ уыцы бартӕ куы уаиккой, уӕд цы саразис? Йӕ ды
тохгӕнӕн куыннӕ и. Мӕнӕ зӕххы къорийыл бирӕ паддзахадтӕ ӕмӕ ис дзы коррупци, фӕлӕ мӕнӕ Уӕрӕсейы куыд афтӕ не сты. Стод мӕнӕ нӕ фарсмӕ Гуырдзыстон нӕ уыди инаджы мӕлдонӕй фылдӕр гӕрхтӕмтӕ чи иста. Уый фӕстӕ сӕ афтӕ скодтой, цӕмӕй Нал уӕндынц гӕртам исын сӕ бынатӕй фӕхицӕн уыдзысты. Цӕмӕй гӕртамайы сӕнӕджы бынаты цы лӕг кусы, уымӕн хъуамӕ скӕной ахӕм мызд, ӕмӕ йӕ бинонты фаг куы дӕ, ӕмӕ йын куыд тӕрса, ацы бынатӕй куы фӕхауӕццагон, уӕд Райсом никуал ссардзӕн ахӕм куыст. Стодибӕрц мыстырмӕ никуы фиддзысты. Мӕ мӕ бинонты райсом нӕ къӕбӕрӕй байз... Уымӕй куы тӕрса, уӕд кусгӕ дӕр кӕндзӕни, содгӕртӕмтӕ дӕр нӕ исдзӕни. Мӕ цӕмӕй уый, скӕ... цӕмӕй уый ма уа, уый тыххӕй паддзахад хъуамӕ уыдон лахъуыды кӕна. Значит, иуырдыгӕй адӕм сӕ афтӕ дзурынц, иуылдӕр ахӕм ӕвзӕртӕ не сты, нӕ сӕ фылдӕр сты заманайы адӕм, хорз адӕм. Гӕр та ам чи исына, уыдон тъӕрын хъӕуы сты, уӕд цӕмӕй ма исой тыххӕт асыны, ахӕм, куыд загътон, сӕ мызд фӕфылдӕр кӕнын хъӕуы, дыууӕ-ӕртӕ хатты фылдӕр. Кӕйдӕрты сӕ куыстӕй ис фӕиварс кӕнынаджы мӕнӕ пайда кӕмӕн нӕй. Мӕ абон иу лӕг паддзахады бынӕтты чи кусы, уыдон ӕртӕ лӕджы бӕсты иу йӕ бон у бакусын. Мӕн йӕ мызд дӕр ӕртӕ хатты фӕфылдӕр кӕнӕд. Иннӕтӕ та кусӕн тындӕр бынӕтты, кӕд ахӕм зондджын мӕд сты, уӕд. Черменмӕ ма мӕ дӕ хъуыдытӕ базонын фӕнды, йе рды фӕскомцӕдисон уыд коммунистон партийы уӕнг дӕр, нӕ? Ӕмӕ-иу раздӕр депутатты ӕвзӕрстой хуымӕтӕг адӕмӕй, Заводы, фабрикты, хъӕуын хӕдзарады кусджытӕй ныр та сӕ фылдӕр сты, амалхъом адӕм бӕрнон бынӕтты чи кусы, хицауады уӕнгтыл нымад чи у. Ома дзы хуымӕтӕг адӕмы стӕм хатт фендзынӕ. Цӕмӕн афтӕ аивта цард, куыд дӕм кӕсы? Куыд хуыздӕр уаид, раздӕрау хуымӕтӕг адӕм сӕ цард зонгӕйӕ куыд хъуыды кӕной закъонтыл, ӕви ныртӕккӕ куыд у афтӕ? Ну,
Ма мыл бахуд, фӕлӕ иуӕтты дын зӕгъон ноджыдӕр, ууыл дӕр хъуыды кӕнын хъӕуы. Хуымӕтӕг адӕм кӕй хуыдтам, уыдон уыдысты, заводы чи куыста, фермӕты чи куыста, хуым чи кодта, ӕхсӕвӕй-бонӕй чи куыста, ахӕм адӕм. Бирӕ ма абон ахӕм адӕм, нӕ заводтӕ сӕ фылдӕр кӕд сты, нӕ къалхостӕ, нӕ совхозтӕ фехӕлдтам. Значит, фермӕтӕй бӕрц нал и. Хъогдуцтӕ нӕй, значит, фермӕмӕ чи кӕс, уыдон фӕкъаддӕр, сӕ намыс бирӕ фӕкъаддӕр и, значит. Ну, царддӕр размӕ цурд, хэмӕ знон дӕс лӕгӕй цы куыстой, абон иу сбаддзӕн мӕ иу тракторӕй бӕрц бахуым кӕндзӕн, байтаудзӕн, рымбырд кӕндзӕни уый дӕр ма дзы. Ӕмӕ иуӕй уыцы адам нал и, мӕнӕ раздӕры хуызӕн чи ды, ахӕм адам наджын. Иннӕмӕй та абон растдӕр уайда афтӕ ӕмӕ закъӕттӕ чи кӕны, нӕ уыцы адам уыцы куыстӕттӕмӕ куы ницы кӕниккой. Мӕнӕ профессионалон куыст. Уадзмӕ къаддӕрой нӕ, фӕлӕ хъуамӕ зонойнаджыты ацы закъон фӕлтӕрдджындӕр уыдзӕни. Уый тыххӕй мӕ, хъыгагӕн, афтӕ уайы, ацы ныхас арӕх дзурын райдтон ӕз, хъыгагӕн. Иу лӕг дӕр нӕ зоны наджыт. Мӕнӕ закъоныл куы фӕхъӕлӕс кӕны, нӕ, уӕд ӕй кӕрӕг-кӕронмӕ нӕ зондзӕн. Уый тыххӕй мӕнӕй ахӕм адӕммӕ Медицинӕ дӕр зондзӕни, ахурдзинад дӕр зондзӕни, мӕнӕ хъӕууон хӕдзарад дӕр чи зоны, ӕз молӕ едмӕ куыд арвитӕм космосмӕ, уый дӕр. Нӕй, алчи дӕр зоны йӕхи хай. Мӕ раздӕр ӕвзӕрстой депутаттӕ уый тыххӕй, нӕ мӕ закъонмӕ, нӕ хъӕууон хӕдзарадмӕ чи хауы, ахӕм адӕм дзы куыд а, депутатты хсӕн, ма уӕд уыдон Иннӕтӕн дӕр иу бамбарын кодта, йӕ закъон раст у ӕви нӕу, мӕ уыдонмӕ хъуыстой, о, мӕ уыдон зыдтой, уыцы закъӕттӕ адон хуыздӕр зыдтой, иннӕ закъӕттӕ иннӕтӕ мӕ кӕрӕдзийӕ ныххуыз кодтой, мӕ сӕвзӕрстой алы
иумӕ ныхасгӕнгӕйӕ. Иумӕ ныхасгӕнгӕйӕ.
Тхӕмӕ сӕ хъуыды-иу загътой, ӕмӕ иннӕтӕ сӕм хъуыстой, тхӕмӕ Йӕ заводы чи кусы, нӕ уый хъӕуон хӕдзарады чи кусы, уымӕ хуыздӕр байхъусдзӕн. Уый йӕ нӕ зоны, куыд у закъон. Ныр та афтӕ рауадинаджы байхъусдзӕн уӕд алы хъуыддаг дӕр зонынц кӕрӕй-кӕронмӕ. Афтӕмӕй бирӕ закъӕттӕй ахӕмтӕ вӕййын ӕмӕ царды ӕвзӕрдзинад йеддӕмӕ пайдадӕр нӕ хӕссынц ноджы. Лӕгӕй куы нӕ мбарай, ацы закъон райсом цы пайда ӕрхӕсдзӕни, нӕ, уӕд ӕй хъуамӕ йӕ къух ма дарам. Уый тыххӕй мын афтӕ загътой, дӕ къухыс дар. Абон та бирӕтӕ сӕ фылдӕр ӕрымбырцӕ кӕнынц мӕ сын фӕзӕнынц. Мӕнӕ ацы закъоныл афтӕ схъӕлӕс хъӕуы. Хъӕуы, ӕвӕццӕгӕн, ӕмӕ кӕнӕ мӕнӕ ды кӕй загътай, раздӕры хуызӕн куыд уыди, уӕд фӕфылдӕр кӕнын хъӕуы нӕ депутатты. Кӕнӕ та сӕ фӕкъаддӕр кӕнын хъӕуы, сын мызд бафидӕм, хъуамӕ уой профессионалтӕ, юристтӕ, ӕвӕццӕгӕн, фыццаджыдӕр. Цӕгӕйдӕр закъонмӕ нӕ хорз чи зоны ӕмӕ чи ныффысдзӕни, адӕмы цард чи фӕхуыздӕр кӕндзӕн, ахӕм закъон. Ӕмӕ иугӕр уый бӕлвырд къабазы специалист у, уӕд, дӕхи загъдау, уый ӕрмӕстдӕр уыцы куыст зондзӕн хорз, иннӕ къабӕзты куыст та куыдӕй базондзӕн? Рох ма кӕнӕн, алы парламенты дӕр стут, дӕлӕ Мӕскуыйы Госдумӕ дӕр сын ис консультанттӕ хинынц. Госконсультанттӕ сты Мӕнӕ йӕ Чи бамбарын кӕндзӕн? Чи йын бамбарын кӕндзӕн? Депутатӕн Иосы закъон, ахӕмтӕ сты, уыдон сӕ фӕцӕттӕ кӕнынц. Уыдон та сӕ куыст хуыздӕр зонынц. Уый тыххӕй ма дзы чи дохтырӕй куыста, чи дзы уыди знон инженер, чи дзы уыди нӕджыт ахуыргӕнӕг, алыхуызонады. Уыдон зонынц уыцы куыстуаг хуыздӕр иннӕтӕй, консультантты рӕй тыххӕй хины. Мӕ сӕм хъуамӕ хъусгӕ кӕной депутаттӕй уыцы адӕммӕ. Уыдон сын хъуамӕ бацӕттӕ кӕной раззакъуӕттӕ ӕмӕ не бамбарын кӕной, ацы закъон закъон хъӕуой тыххӕй, цӕмӕй мӕнӕ афтӕмӕй афтӕ цард фӕхуыздӕра. Ӕмӕ хуыздӕр кӕны? Командоро! Дарддӕр та уыцы темӕ кӕнӕм, Чермен, ӕмӕ ныр ды бирӕ азты дӕ горӕты муниципалон сконд, дӕ сӕрдар, хӕдивӕг. Алцыдӕр дӕ зӕрдӕмӕ цӕуы, Йе рзӕгъгӕ дӕ бон куы уаид, дӕ уынаффӕйӕ аразгӕ куы уаид алцыдӕр, уӕд цы аив ис горӕты фӕткӕвӕрды, кӕнӕ исты ногдзинад кӕд ӕрбахӕссис?
Мӕнмӕ гӕсгӕ, горӕты мӕ ныртӕккӕ хицауад куыд дихтӕуы, афтӕ хъуамӕ ма уа. Мӕнӕ цӕмӕ закъон чи кодта, О местном самоуправлении уыдон барӕй скодтой закъон, цӕмӕй паддзахад ӕвзӕрдӕр цӕра. Иу хатты мӕм афтӕ фӕкӕсы. Абон горӕты ис сӕргълӕууӕг, фыццаг лӕг, горӕт хицау, Хъӕдӕрцаты Махар. Горӕты ис депутаттӕ, собрание представителя. Ис дзы

Иумӕйаг куыст ӕвзӕрдӕр цӕуы. Иумӕйаг куыст. Мӕнӕ раздӕр куы уыди, хицауы кӕд ӕвзарынц, уӕд ын барты хъуамӕ радтай. Барты та вӕййынц автоинаджыт. Бар ын куы радтай, уӕд ӕй фӕрсӕндӕринаджыт. Ам амӕны дунеон барты радта ӕмӕ сӕ куыд ӕххӕс кӕныс, зӕгъгӕ. Ам та вӕййы хатт афтӕ. Барты йын радтой инаджыт. уавӕрты та йын нӕ сарӕзтой. Мӕ райсом фӕрсынц, уый цӕуыннӕ скодтай, зӕгъгӕ. Уый цӕуыннӕ скодта. Мӕ зӕгъы, бабар мын ӕй кодтат, фӕлӕ мын нӕ хца нӕ радтат, нӕ мын ед радтат, цы мбӕлы уыдоны, цӕмӕй архайон уыдон. Мӕ куыд хъуамӕ сыххӕст кӕнон уыцы ад? Абон афтӕ уайы, Бирӕ паддзахадты афтӕуынаджы мӕнӕ налогтӕ чи сты, уыдон сты дихавтӕ. Федералон налог, республикалон налог ӕмӕ бынӕттон налогтӕ. Мӕ сӕм ӕвналгӕ ничи кӕны. Зонынц адӕмнаджы, адон цӕуынц Мӕскуымӕ, адон баззайдзысты Ирыстоны, адон та баззайдзысты Дзӕуджыхъӕуы. Махӕн та нӕ хабар афтӕ у. Закъӕттӕ афтӕ скодтой ӕмӕ сӕ нӕ бон алы аз ивын у. Горӕтӕн радтам иу аз уыйбӕрц налогтӕ, иннӕ аз та сын сӕ байстам. Горӕты чи кусы, нӕ уыдонӕн сӕ бон сӕ райсомы бонмӕ дыууӕ этажӕй дарддӕр акӕсын нӕу. Хъуамӕ йӕ зонӕм, нӕ зыд. Мӕнӕ ацы налогтӕ фылдӕрӕй-фылдӕр кӕндзысты, нӕ, нӕ бюджет фылдӕрӕй-фылдӕр уыдзӕн ӕмӕ мӕнӕ ацы хъуыддӕгтӕ горӕты цӕрӕгады ӕрмӕм фӕхуыздӕр кӕндзыстӕм. Абон уыйды нӕ бон уый зӕгъын нӕу. Бирӕ хабӕрттӕ та вӕййынц афтӕ, нӕ зыд.

Ӕмӕ алы хъуыддаджы тыххӕй дӕр мӕнӕд нӕ проспект срӕсугъ кӕнӕм, уый тыххӕй хъӕуы цӕуын уырдӕм, мӕ курын ӕхца, раттут ма нын нӕ хорзӕхӕй, ӕмӕ мӕнӕ нӕ сӕйрагдӕр горӕты астӕу астӕуккаг уын срӕсугъ кӕнӕм, зӕгъгӕ. Ахӕм фарстатӕ, хъыгагӕн, сты тынг бирӕ. Ӕмӕ раздахынӕй хъӕумӕ нӕ раздӕр куыд уыди, лӕджы-иу равзӕрстой, ну, иумӕйаг ӕвзӕрстӕуой, хицӕнӕй, мӕ йын-иу бабар кодтой, ер горӕт у дӕ бар, ӕмӕ ды хъуамӕ дзуапп радтай паддзахады раз, ацы горӕты адӕм куыд цӕрдзысты, уый нӕ. Ома ды гыццыл закъон аив ис, нӕ? Бартӕ ӕмӕ хӕстӕ бӕлвырд фыст кӕд уой? Нӕ закъон абон фыст и ахӕм Афтӕ дӕр ӕй скӕнӕн, афтӕ дӕр, афтӕ дӕр. Ома ивгӕ куыннӕ кӕна? Фӕлӕ ивын нӕ хъӕуы. Уӕд, уӕд нын афтӕ зӕгъут, Наджи. Мӕнӕ нӕхӕдӕг ӕй кӕнӕ хъуамӕ равзарӕм, хуыздӕр куыд уыдзӕни, мӕнӕ нӕхи Дзӕуджыхъӕуӕн, уый нӕ, кӕнӕ та закъоны сфидар кӕной. Иууылдӕр кусут иухуызон. Абон радтой бартӕ кӕнӕ афтӕ уӕ бон у кусын, кӕнӕ афтӕ, кӕнӕ афтӕ. Мӕ ызӕфты нымайынер мах равзӕрстам, ну, абон, абон цы уынын, уымӕ гӕсгӕ нӕ се ппӕты взӕрдӕр вариант. Чермен, ӕртӕккӕ бирӕ ныхас кӕнӕм паддзахадыл, миниуджытыл, ӕмӕ мӕ уӕддӕр афӕрсын фӕнды, дӕумӕ гӕсгӕ мах ныры фӕлтӕр иннӕ фӕлтӕртимӕ абаргӕйӕ цӕмӕй хызтыстӕм, цы фесӕфтам?
Зындӕр йӕ райдайдзынӕн. Сымах рӕстӕг хуыздӕр у. Ӕз ӕй афтӕ зонын. Мӕ уымӕй сӕрыстыр ут Фылдӕр зонут, фылдӕр уынут, уӕ фадӕттӕ дӕр, уӕ фадӕттӕ дӕр хуыздӕр сты, бирӕ хуыздӕр. Мӕнӕ раздӕр цуди. Мӕхи уӕды цы бакастӕн, мӕнӕ наукон газеттӕ, уыдон абон уже царды ӕрцыдысты уыцы хабӕрттӕ нӕнин. Фӕлӕ иу хъуыддагӕй нӕ мӕ гӕсгӕ тынг къуылымпы фестут, нӕ знон фаг кӕнын. Адӕм кӕрӕдзимӕ мӕн раздӕр куыд цардысты, мӕ раздӕр кӕрӕдзи куыд ӕмбӕрстой. Ёсы, ёсы хорздзинад цӕмӕдӕр нӕ къухӕй ахаудта ноджы. Фӕсивӕдӕн дӕр нал и фадӕттӕ кӕрӕдзи уыной. Монострой отрядтӕ уыди, институты КВН-тӕ сын уыди. Бирӕ дӕр хъуыддӕгты фӕдыл кӕрӕдзимӕ ӕмбӕлыдысты. Кӕрӕдзи хуыздӕр зыдтой. Афтид мӕнӕ Ӕрбацыдысты, ахуыр кӕм кӕныс, уырдӕм, кӕрӕдзийы федтой ӕмӕ та кӕдӕмдӕра. Уыди сын ахӕм фадат, цӕмӕй хуыздӕр кӕрӕдзийы базоной. Мӕ ӕнгомдӕр цардысты, стут зӕрдӕхӕлардӕр уыдысты. Уый тыххӕй мӕ Уыди ахӕм рӕстӕг, ӕмӕ адӕм сӕ фылдӕр иухуызон цардысты, иухуызон сӕ. Абон чидӕр хуыздӕр цӕры, чидӕр мӕгуырдӕр, ӕмӕ афтедой тыххӕй дӕр уже дихтӕ кӕнын райдыдтой нӕ зынаргъ машинӕтӕ кӕмӕй уыдон хицӕнӕй цӕуынц, нӕ машинӕйы чи уыдон кӕрӕдзийыл тынгдӕр бӕттынц сӕхи.

ныхас куы кӕнай, уӕд мӕнӕ уый афтӕ у, уый нӕ йӕ фыдкой. Политикӕйыл ахӕцӕм, уый нӕ бӕззы, нӕ нах. Ӕз та афтӕ хъуыды кӕны, хорз хъуыддӕгтыл мӕ хорз адӕмыл хъӕуы дзурын фылдӕр. Фӕстӕмӕ гыццыл нӕ цард раивӕм. Мӕнӕ размӕ хи чи ппары нӕджыт, уыдон хъуамӕ разӕй ма цӕуой. Разӕй хъуамӕ цӕуой хуыздӕрты. Адӕм аргъ кӕмӕн скодта, ма адӕм кӕй нымайы хуыздӕртӕй, уыдон хъуамӕ разӕй цӕуой. Раздӕр-иу зондджын лӕг мын афтӕ загъта, нымад лӕгмӕ-иу раздӕр рагацау бацыдысты, мӕ йын загътой, райсом ма мын мӕнӕ мӕ хорздзинады мӕ фарсмӕ рлӕу, Рагацау-иу дзырдтой, мӕ йӕ кургӕ кодтой. Ныр та бирӕтӕ сӕхи размӕ ппарынц, ӕз уыдзынӕн, зӕгъгӕ. Зӕгъгӕ дӕр ничи фӕкӕна, афтӕмӕй йӕхи размӕ ппар. Ӕмӕ ма дӕумӕ гӕсгӕ Ир раздӕр куыд уыди, афтӕ скӕнӕн ис? Куыннӕ скӕной, тынг ӕнцон у скӕнын нӕ. Куыдӕй?
Хъӕуы афтиддӕр-иу хуымӕтӕг хъуыддаг саразын. Алкӕмӕн дӕр ӕргомӕй хъӕуы дзурын, чи цы у, уый. Кӕд лӕг у, науӕд ын хъуамӕ адӕм йӕ къух райсоймӕ зӕгъой: стыр бузныг дын, лӕг дӕ ӕмӕ лӕгдзинӕдтӕ кӕныс. Йӕхи чи фегад кодта ӕмӕ ӕвзӕр митӕ царды чи кӕны, уымӕн та салам дӕттын нӕ хъӕуы. Нӕ азӕнтӕ мӕ йӕ цӕрӕнбоны дзурыны бӕсты йын зӕгъ: Ды адӕмы хсӕнмӕ цӕуынмӕ нӕ бӕззыс, мӕнцадоны дӕхин дӕр ранис куы бамбӕхс. Мах та йын арфӕтӕ фӕкӕнӕм. Гыццыл раздӕр нӕ загътам, уӕд та адӕймаджы зӕрдӕхудты цӕуыс, ӕмӕ уӕд та ма бонджын у, уӕд та ма искуы дзӕбӕх бынаты кусы. Жаннӕ, ӕмӕ йӕ бӕллӕхдзинад дӕр ой Нӕ фыдӕлтӕм уыди иу ныхас, уыди лӕг. Мӕ йӕм ничи фӕдзырдта ахӕм ныхас, ӕцӕг лӕг у кӕнӕ мӕнӕ ахӕм. Иу ныхас-иу дзырдтой лӕг, мӕ омӕ уже бӕрӕг кодтой, уыцы лӕг цы у, уый нӕлгоймаговгӕ. Мӕ йын уыди ныхас, фысгӕ нӕ кодтой, мӕнӕ йӕ гӕххӕттытӕ, цӕмӕй лӕг-иу куы загъта йӕ ныхас, уӕд ӕй зыдтой, ӕнӕскӕнгӕ йын нӕ ютхӕмӕ уый лӕг у. Ӕмӕ кӕд у тӕрсгӕ кӕнӕм нӕ бонджынтӕй ӕмӕ ӕхцаджынтӕй ӕмӕ бынатджынтӕй, уӕд нӕ цард цӕгӕйдӕр гуызӕгӕй-гуызӕгдӕр кӕндзӕни. Ӕз зонын ахӕм лӕгты, нӕ цӕгӕй мӕнӕй ирон лӕгтӕ чи сты, мӕ бирӕтӕн сӕ къух нӕ исынц, соцӕ сӕхимӕ нӕ уадзынц хӕстӕг. Искуы вӕййы мӕлӕт зианы, цин хъуыддаджы, чындзӕхсӕвы, мӕ сӕ сӕхимӕ хӕстӕг нал уадзынц, кӕйдӕрты. Мӕ сӕ куы бафӕрсӕм, афтӕ, афтӕ цӕмӕ бакодта, уӕд фӕзӕгъыргом, йой-ой, мӕн ахӕм лӕг, ахӕм изӕр митӕ бакодта, кӕлдӕргӕ, мӕ йой, ӕз ын йӕ къух нӕ исын, мӕ йын загътон, хӕстӕг мӕм ма сунаджыд. Мӕ иннӕтӕ куы зоной, нӕ, уӕд райсом иннӕ ахъуыды кӕндзӕни, ӕвзӕр митӕ кӕнын, кӕнӕ гадзрахатӕй цӕуын, кӕнӕ йӕхи худинаг кӕнын.
Чермены рдӕм хъусын ӕмӕ дӕ ныхӕстӕ фылдӕр сты ӕргом. ӕргом дзырдтӕ. Масты хай никуы фӕвӕййыс уый тыххӕй?
Мӕхицӕмӕй ӕцӕгӕн зиу скардӕн нӕ фӕцы. Ныронг мӕм ничи ма ӕрбазди, цӕмӕй бафхӕрай уыцы хъуыддӕгты тыххӕй. Уый тыххӕй мӕ йӕ царды мын ис Ӕрдхӕрдтӕ ис мын мыггаг. Ма мӕм
Ома, уыцы ныхас дӕхӕдӕг дӕр зоныс, нӕ? Алкӕй дӕр фӕнды рӕстдзинад хъусын, фӕлӕ йӕ куы хъусай, уӕд та зын вӕййы ӕмӕ хатгай адӕймаг маст ныхас дӕр фӕзӕгъы фӕстӕмӕ. Ма дӕ уымӕ гӕсгӕ афарстон. Иу, иу, иу хъуыддаг дын радзурон. Кӕддӕр Кӕмдӕр уыдтӕн ӕмӕ лӕууын ӕмӕ мӕ фарсмӕ чидӕр ныхас кӕнынц ӕмӕ мӕ дзы иумӕ кой ракодта нӕма уынын ноджы. Уым зӕрдӕ зӕрдӕ сдзырдта ноджы мӕн тыххӕй. У хъугаг мын куыннӕ уыдис, уӕд уӕрдӕ исты ӕвзӕр куы дзома ссыдтӕн ӕмӕ мӕ хистӕрӕн иу ртхордӕн хъас кӕндзӕн, афтӕ мӕ афтӕ уым уыдтӕн ӕмӕ Иу лӕг уӕм афтӕ радзырдта ӕмӕ мӕ фӕрсы, мадам, чи у, цы у? Мӕ зӕн ай ахӕм нымад лӕг нӕу, уӕд нӕу, ноджы дӕхӕдӕг ницы у афтӕ. Мӕ мӕм хъусы мӕ афтӕ зӕгъ, Черме, мадам, вот сол это кӕныс? Маст. Маст дын кӕн. Ердам ӕцӕг лӕг дӕ фыдкой куы рауӕд, дам хъуамӕ дӕ зӕрдӕ фӕрыстаид. Фӕлӕ, дам, ахӕм лӕг куы дзура, уӕд, дам, уыд хъуамӕ нымад дӕр ма уа. Уыцы ныхас цӕй тыххӕй уыд инаджы? Бирӕтӕ сахуыр сты стыр ныхас кӕнын. Мӕнӕ рӕсугъд зӕгъон, хуыздӕр раныхас кӕнон. Ӕвӕццӕгӕн ӕмӕ лӕг йӕ ных афтидмӕ нӕй рӕсугъд ныхасӕй нӕ вӕййы, йӕ митӕй лӕг вӕййы инаджы. Ӕмӕ ӕз цы хъуыды кӕнын, уый куы зӕгъон инаджы, уӕд райсомӕй исчи куы бафӕрса, афтӕ цӕмӕ загътай, уӕд ын ӕй зӕгъдзынӕн. Хъуыды кӕнын. Ма афтӕ хъуыды кӕнын, стот цӕргӕдӕр цард афтӕ кӕнын, фӕнгӕ мӕ кӕны. Куыд уай, уый мӕхӕдӕг мӕхизӕй куыд зӕгъон, фӕлӕ мӕ фӕнгӕ афтӕ кӕны. Мӕнӕ зӕгъдзынӕн, цӕмӕ афтӕ загътон, уый. Уый бартӕ мӕм ис, уӕд мӕм уый бӕрц ныфсдӕр ис, ӕмӕ нӕ бамбарын кӕнон афтӕ, цӕмӕ зӕгъын, уый. Царды та дын сӕйрагдӕр цы у, Чермен? Иуӕй хуымӕтӕг, иннӕмӕй зын фарста, нӕ? Ӕвӕццӕгӕн ма алы нӕлгоймагӕн дӕр, сылгоймагӕн дӕр, фыццаджыдӕр, бинонтӕ кӕмӕн и, йӕ бинонтыл фӕхъуыды кӕны. Ме арфӕ куы фӕкӕнӕм, уӕд адӕймагӕн цы фӕзӕгъӕм зӕрдиагӕй дӕр. Ӕнӕниздзинад дӕ бинонтӕн ӕфыдбылыз уой. Мӕ уодонӕй растдӕр ныхас, ӕвӕццӕгӕн, растдӕр арфӕ нӕй. Тхемӕ лӕг ӕнӕниз куы уа, уӕд йӕ бон бирӕ цыдӕртӕ у. Бинонты фарн куы уаст, уӕд бинонты ӕнӕ фыдбылыз куы уой, уӕд адӕймаг уӕндонӕй цӕуал рамӕ дӕр, уӕд ӕнцондӕр у, архайын дӕр. Ӕмӕ тынгдӕр иол фӕтыхсы. Фыццаджыдӕр уыдон стут, ма дзы ис ахӕм хабар, нӕлгоймаг хъуамӕ худинагӕй тӕрса ӕнӕджы. Де взӕрми ма ракӕ, дӕхи ма фӕхудинаг кӕ. Йӕ райдайӕн афтӕ нӕ загътон, мӕн фӕнды, цӕмӕй мӕ цотӕн ныууадзон хорз ном. Цӕмӕй сын мачи зӕгъа, уӕ фыд ахӕм уыди, зӕгъгӕ. Фӕлӕ сӕрыстыр куыд у ӕмӕ сын адӕмы хсӕн ном куыд аса фыды раджы, уый мӕ фӕнды.
Ер миниуджыты койтӕ кӕнын та райдыдтам ӕмӕ ӕппӕтӕй хуыздӕр миниуӕгыл адӕймагмӕ цы нымайыс ӕмӕ ӕппӕтӕй ӕвзӕрдӕрыл, стӕй цы нӕ ныххатыр кӕндзынӕ?
Ну, ӕвӕццӕгӕн ма миниуджытӕ бирӕ сты кӕй фӕнды адӕймаджы дон хатыргӕнӕн нӕ иу хъуыддагӕн, гадзрахатӕй чи цӕуы доныл. Ой, де знаг дӕм куы рбацӕ ӕмӕ дын ргомӕй куы зӕгъа, мын афтӕ кӕнын, зӕгъгӕ, уӕд уымӕй ма тӕрс. Уый лӕг у, Фӕлӕ дын ныхас иухуызон чи дзуры, кӕнгӕ та ӕндӕр хуызон кӕной дӕ, сӕрсӕфӕнбылмӕ бакӕндзӕн искуы, мӕ дӕ уырдыгӕй ӕппардзӕни. Ахӕм лӕгӕй тӕрсын хъӕунаджы. Мӕ куы зонай, ацы лӕг у, гацрахатӕй чи уа, уӕд дӕхи дзы хъа- хъама хъахъхъӕн адӕймаг, уымӕ хӕстӕг цӕуӕн нӕй. Ну, хорз миниуӕгтӕ ис ӕфтынӕджы. Фӕзӕнц адӕмимӕ бон цӕрын у. Чидӕр лӕгъзныхасӕй цӕры, чидӕр йӕ хъуыддӕгтӕ йӕхицӕн кад кӕнынӕн. Фӕлӕ адӕмы хсӕн аргъ фӕкӕнын цӕйдӕр тыххӕй. Уый тыххӕй ӕмӕ дӕ фарсмӕ ӕрбалӕудзӕн, лӕгъзныхас дын зӕгъдзӕни, дӕ бахъуыд сахат дӕм фӕкӕсдзӕни, дӕ цины дӕ фарсмӕ ӕрлӕудзӕни. Алчидӕр йӕхи хуызон кӕны йӕхицӕн кадмӕ, йӕхи алыхуызон уарзын кӕны. Иууылдӕр этничты ӕмнӕджыд мӕнӕ
хорз адӕм. О, нӕ бакастӕй мӕнӕйадӕй, нӕ уынды кондӕй, нӕ бынӕттӕй, уыдон, уыдон ӕвӕццӕгӕн ӕмӕ се ппӕт фӕстӕ хъуамӕ кӕсӕм уыдонмӕ. Йе рӕвзӕр миниуӕгыл та цы нымайыс? адӕймагмӕ цы ӕппӕтӕй ӕвзӕрдӕр миниуӕг цы ис? Мӕнӕн ӕрдӕбон нӕ загътон, газрахатӕй чи рацӕуа, ахӕм лӕг. Уый тыххӕй мӕ уый газрахатӕй йӕ бон у рацӕуын йе рдхордыл, йӕ бинойнагыл, йӕ цотыл, йӕ хистӕртыл. Алы Алы хъуыддаджы дӕр Надждӕ бон у афтӕ саразынмӕ, иу ныхасӕй йӕ загътон, гадзрахаты раздӕр, зӕгъгӕ. Ӕвзӕрмӕ ичи скӕна, ой дӕр гадзрахат хоны. Ӕмӕ йӕ хъӕды кӕмӕн и, ахӕм лӕг, ӕвӕццӕгӕн, уымӕй ӕвзӕрдӕр нӕ цӕф. Чермен, ӕмӕ бӕлгӕ та цӕмӕ кӕныс? Де стырдӕр бӕллицтӕ цавӕр сты?
Ну, йӕдӕ афтӕ куы зӕгъон, мӕн фыццаджыдӕр мӕ фӕнды, цӕмӕй мӕ цот сӕ царды сӕхи ссарой, сӕ амонд ссарой, бинонтӕ скӕной. Фӕнды, цӕмӕй Ирыстонӕн йӕ кад фӕстӕмӕ куыд рацӕуа, ирон лӕгӕн фӕстӕмӕ йӕ кад, йӕ бынаты куыд сбада. Абон бирӕ цыдӕртӕ хорздзинӕдтӕ фесӕфтам. Ӕз ма хъуыды кӕну срӕстӕг, мӕ Ирыстон иннӕ республикӕтӕй уӕлдӕр лӕуд уыди йӕ куыстӕй дӕр, йӕ адӕмӕй дӕр, нӕ культурӕйӕ дӕр, значит, не гъдауӕй дӕр. се ппӕт нӕ нӕ хъӕуы, цӕмӕй та уалы размӕ рацӕуынӕн хъӕууон хӕдзарад, фӕлӕ мӕнӕ нӕ не гъдаутӕ фӕстӕмӕйы бынатмӕ куы рацӕуид, нӕ мӕ иннӕ адӕмты хсӕн нын цы кад уыди раздӕр, уый та фӕстӕмӕ бынаты куы рбадид, уӕд, ӕвӕццӕгӕн, уымӕй хуыз, уӕд иннӕ хъуыддӕгтӕ ӕнцондӕр аразӕн сты нӕ дын. Дӕхи удӕн та дӕ зӕрдӕ цы зӕгъы?

Низ дын зӕгъдзынӕн.
Уымӕй ла хъуыды кӕндзынӕ мӕ фӕстӕ схъӕр кӕндзынӕ? Искуы дын ӕй зӕгъдзынӕ? Хорз. Чермен, Нӕ программӕйы райдиан дӕр ӕй куыд загътон, афтӕмӕй мӕн тынг ӕхсызгон уыди демӕ фембӕлын, демӕ аныхас кӕнын, ӕмӕ мын уӕлдай ӕхсызгон та уый у, ӕмӕ де нкъарӕнтӕ кӕй нӕ басусӕг кодтай. Гыццыл раздӕр дӕ ныййарджыты койгӕнгӕй дӕр дӕ цӕстӕ доны кӕй разылдысты, уый мӕнӕн ӕвдисӕн уый у, ӕмӕ дын дӕ дадзинты цы бауагътой, цы уарзондзинад, цы адӕммӕ зӕрдӕхӕлардзинад, уый дарддӕр рӕсугъдӕй кӕй хӕссыс. Ӕмӕ дӕ абоны ныхас та ӕвдисӕн, дӕ мыггаджы фарн дарддӕр дӕу руаджы кӕй цӕры, уый. Ды та йӕ амондзынӕ дӕ кӕстӕртӕн. Ӕмӕ Ныр ма уал афтӕ зӕгъыс, ӕмӕ дӕхи удӕн дӕ зӕрдӕ ницы зӕгъы. Фӕлӕ уӕддӕр адӕймагӕн йӕ зӕрдӕйы рӕбыны цыдӕр фӕндтӕ, цыдӕр бӕллицтӕ ис, ӕмӕ дын уыдон рӕсугъдӕй сӕххӕст уӕнт. Ӕмӕ ма иу гыццыл ӕхсызгондзинад. Мах, нӕ уазджытӕн, кӕнӕм гыццыл, фӕлӕ зӕрдиаг лӕвӕрттӕ, дӕгъӕлтӕ. Программӕ Хины цы сусӕг кӕныс? Ӕмӕ, чи зоны, абон ӕппӕт сусӕгдзинӕдтӕ нӕ раргом кодтай. Чи зоны, кӕмдӕр-кӕмдӕр арф дӕ хъуыдыты кӕй бамбӕхстай, уыдон дӕхӕдӕг дӕр нӕма схъӕр кодтай дӕхицӕн. Фӕлӕ дын ацы дӕгъӕл уыдзӕн фӕрӕз цыфӕнды зындзинӕдты дуар сыхгӕнын, цыфӕнды адӕймаджы зӕрдӕйы дуар гыццыл ӕрбазыхъыр кӕнын ӕмӕ дзы фӕлмӕн уддзӕф бауадзын, фӕдмӕлмин былхудт ӕмӕ фӕлмӕн ныхас. Дӕуӕн та уый уайы, ӕмӕ дын уыцы миниуджытӕ сӕфт ма уӕд. Зӕрдиагӕй дын ӕй лӕвар кӕнӕм. Стыр бузныг. Ахӕм лӕвар мын никуыма ничи скодта. Бацархайдта.
Стыр бузныг.
Бузныг дӕуӕн дӕр. Ӕмӕ мын уӕлдай ӕхсызгон у, бӕрнон адӕймаг уӕвгӕйӕ кӕй нӕ фесӕфтай адӕммӕ уарзондзинад. Мӕмӕ гӕсгӕ дӕм абон чи каст, уыдон дӕр ӕй бафиппайдтой.
Жаннӕ, стыр бузныг уын. Мӕнӕ абон скӕй радзырдтон, нӕ уыдон, мӕнмӕ гӕсгӕ, уыйбӕрц никӕмӕн никуыма радзырдтон. Ды, ды мын...
Уый мӕн ӕхсызгон у. Ды мӕ хорз ракъахтай мӕ Ӕвӕццӕгӕн ӕмӕ дзурын цы нау ди, уыдон дӕр дын схъӕр кодтон.
Ӕхгӕд ын нӕ кодтон, зӕрдӕйӕ зӕрдӕмӕ ныхас кодта.
Дӕ фарстатӕ зӕрдӕ цыдысты мӕ сӕгӕй дӕр зӕрдиаг ныхас кодтон. Иу ныхас дын зӕгъдзынӕн афтӕ нӕ, афтид дӕ нӕ, фӕлӕ адӕм алкӕмӕн дӕр нӕ аргъ хъуамӕ кӕной адӕм. Адӕймаг йӕхӕдӕг йӕхицӕн аргъ куы кӕна, уӕд кӕдфӕндӕр фӕрӕдийдзӕни. Ӕмӕ цӕмӕй ма рӕдийӕм, уый тыххӕй байхъусын хъӕуы адӕммӕ, уыдон хсӕн дын цы ном и, цы кад дын и, мӕ дын уыдон цы аргъ кӕнынц, ой, мӕ дын кӕд уыдон хорз аргъ скӕной, уӕд ӕвӕццӕгӕн мӕ дӕ царды къахдзӕфтӕ уыдысты раст, ӕмӕ сӕ хъуамӕ мауал фехалай дӕ кӕрон.
Уӕлдай ӕхсызгон та ӕвӕццӕгӕн уый вӕййы, ӕмӕ дӕ мад дӕ фыды фӕдзӕхстытӕ рӕсугъдӕй кӕй хӕссыс дарддӕр. Разы дӕн Дима, мӕн ӕндӕр-иу мамӕ мӕ папа афтӕ дзырдтой, Зохтар, мах дӕ не ппӕлӕм, адӕм дӕр ӕппӕлынц. Ӕмӕ иугӕр исчи нӕ ныхӕстӕй исты зонд рахаста, иугӕр искӕй зӕрдӕмӕ фӕндаг ссардтам, уӕд нӕ дыууӕйӕн дӕр уыдзӕн ӕхсызгон. На телевизормӕ кӕсджытӕн та ма иу хатт зӕгъдзынӕн, абоны уазӕгуаты уыди республикӕйы цӕрджытӕн зонгӕ ӕмӕ уарзон адӕймаг Зӕнджиаты Чермен.